Huet an.
Voilà, Iech alleguerten e schéinen gudde Mëtteg. Ech si frou, Iech haut kënnen zesumme mam Joël Welfring e wichtege Projet fir eis Regierung, och wann et am Fong éischt eng intern, Aarbecht ass, déi och laang gebraucht huet, ass et awer wichteg, fir och méi transparent kënnen ze schaffen. Ech hat et schonn an der Ried zur Lag vun der Natioun annoncéiert, dass mer och als Regierung willten en Nohaltegkeetscheck och aféieren. Dir gesitt, hei ass d'Basis vun de Prioritéiten, dat ass eisen drëtte Plan pour un développement durable. Dir gesitt och d'Millennium Goals, déi vun der UNO zeréckgehale gesinn, dat heescht, dat sinn och international Engagementer, wou Lëtzebuerg sech och engagéiert huet. A fir eis ass et drëms gaang am Fong, dass dee Nohaltegkeetscheck, deen och am Koalitiounsaccord dra steet, ëmgesat gëtt. Et ass am Fong an Zukunft virgesinn, dass all Projet de loi, deen deposéiert gëtt, eeben, ze duerchliichten duerch déi zéng Prioritéiten, déi mer och zu Lëtzebuerg festgehalen hunn an eisem Plan national pour un développement durable. Duerch dësen Exercice am Fong erlaabt dat, dass déi verschidden Acteuren, déi an enger Procédure législative matschaffen, dat heescht e Conseil d'État, eng Chamber an och eng Regierung, deen Exercice am Fong den Impakt direkt gesinn vun engem Gesetzprojet op deen doten zéng Punkten. Et geet awer net duer, dass d'Acteure vun der Procédure législative dat gesinn, mee och de Bierger. De Bierger gesäit bei all Projet de loi am Fong, wéi en Impakt e Projet de loi op dat eent oder dat anert ze dinn huet. Deen Nohaltegkeetscheck ass am Kader vun der Commission interdépartementale du développement durable och entstan. An ech muss Iech och soen, dass déi doten Aarbecht, déi mer, déi mer gemaach hunn, an et gesäit dann och esou aus, mee d'Madame Ministesch wäert méi am Detail och eragoen, mat deem Questionnaire, deen da muss ausgefëllt ginn, mat all deene verschidde Froen, déi och, och dra sinn, dass do och all Ministère matgeschafft huet. All Ministère huet matgeschafft an de Statec och. An et wor eis wichteg och, dass dat heiten net eppes ass, wou lo zwee Ministeren aus enger Regierung, e Premier an dann eng Ministesch fir zoustänneg fir den Développement durable, dat alleng gemaach hätten, mee au contraire och jiddweree matgeholl hunn an direkt d'Élus des Parcs mat agebonnen hunn. Net, dass et eppes ass, wat vun uewen erof kënnt, mee eng Bottom-ups-Aarbecht, déi mer wierklech probéiert hunn och ze maachen. Mir hunn do mat den Aarbechter, mat de concernéierte Mataarbechter wierklech ganz laang Echangen och gehat. An fir eis ass et eben och wichteg, är mer en Text och schreiwen mat enger Circulaire, déi och vun eis zwee wäert kommen, dass eben och op d'Erfahrung vun deene verschidde Beamten an de Ministèren och een zeréckgräife konnt, är een do Décisiounen hëlt. Mir hunn nämlech gemierkt, dass esou mat engem Nohaltegkeetscheck am Fong vill, vill Ramifikatiounen, wann een dat esou kann nennen, et och wierklech wierklech ginn an eben och wéivill Adaptatiounen am Fong néideg sinn, fir och esou e Projet kënnen ëmzesetzen. Mir wollten hei en eegene Vue och aschloen. Dir kéint mer jo elo d'Fro stellen, Jo, mee wéi ass et dann am Ausland? Et gëtt am Ausland e Check. Mä et si keng Nohaltegkeetschecken. Et gëtt e Klimacheck oder et gëtt en Ëmweltcheck, datt deen, deen am meeschte fënnt, den Ëmweltcheck, mee een, dee wierklech déi verschidde Goals, déi zeréckgehale gi sinn, déi zéng Stéck, och duerchliicht. Hunn ech, ech ka mech ieren, mee hunn ech elo net direkt an engem aneren EU-Land fonnt. Mee selbstverständlech, dat wëll net heeschen, datt d'Ëmwelt net dran ass, dat ass ee vun deene groussen Deeler vun deem Nohaltegkeetscheck, mee et sinn nach néng aner Prioritéiten, déi grad esou wichteg si bei deem Check, an dofir déi zéng Prioritéiten, déi mer geholl hunn. Den Nohaltegkeetscheck ass am Fong en administratiivt och Dokument an ass virun allem, esou wéi ech virdrun och gesot hunn, eng, Entre parenthèses vläicht eng Complication administrative fir de Beamte, well e selwer d'Casenalgëtte muss ausfëllen, mä eng Simplification administrative, fir d'Saach ze verstoen. De But ass, dass dann ee vu baussen och gesäit, wéi et geet, firwat et dann eng Complication administrative ass, well een e Formulaire, deen et virdrun net ginn ass, elo muss och nach ausfëllen. Mee de But ass, dass een och den Impakt op d'spezifesch, am Sënn vun Impakt vun der Nohaltegkeet, och Dat gesäit. Mir gesinn dat op eng uniformiséiert Manéier, fir dëst ze maachen. An ech wëll och ënnersträichen hei, dass den Nohaltegkeetscheck keen Instrument ass, wat figéiert ass. Et ass net eppes, wat figéiert ass. Dat heescht au contraire, en Aarbechtsgrupp vun der CIDD, dass déi Kommissioun, déi ech virdrun opgezielt hunn, assuréiert e konstante Suivi. vun der Ëmsetzung an d'Instrument wäert och mat der Zäit evoluéieren. Ech wëll och ënnersträichen, dat wat, dass, wann ech virdru geschwat hu vu Complications administratives, dat ass, well een, deen ni eppes gemaach huet an eppes Neies muss ausfëllen, ganz oft au départ, e Préjugé, Angscht huet vis-à-vis vun eppes Neies, mee au contraire, et ass keen administrativen Opwand, deen hei gemaach gëtt. Et geet wierklech drëms, fir dat och pragmatesch unzepaken. An ech mengen och, dass esou dee Formulaire och gemaach ass. Dofir ass e vläicht, wäert een ee soen, dass e vläicht, ze liicht ass, dass se net an all Detail ageet. Ech muss Iech soen, ech hu léiwer, mir fänke mat eppes net ze Komplizéiertes un a mir fänken un, wéi mir maachen eppes Komplizéiertes a mir wäerten ni ufänken. An dowéinst ass dat heite, mengen ech, eng wichteg, wichteg Etapp an deem dote Sënn. D'Formatioun am Beräich Nohaltegkeet ass och e wichtige Bestanddeel vun enger nohalteger Politik an et sinn och d'Formatioun, zesumme mam INAP, Am Beräich och vun der Nohaltegkeet, déi wäerten och de Mataarbechter an deene verschiddene Ministèren och ugebuede ginn. A fir eis ass et wichteg, datt d'Beamte gestäerkt ginn am Know-how vun der Nohaltegkeet, datt déi, dat Schlëmmst, wat mer hate kënnen hunn, ass, datt all Haus säin eegenen Nohaltegkeetscheck mécht à géométrie variable, wéi hien et gesäit. Dofir dee Formulaire, déi Schabloun, wann ech mer dat erlabe kann ze soen, déi dann och vun all Haus ka geholl ginn. Et ass am Sënn vun Transparenz, et ass am Sënn, dass ee kann, de Bierger ass och vläicht méi un deen eenen oder deem anere Punkt ugezunn op engem Nohaltegkeetscheck, mee dass en dann net muss tëschent den Zeile liese kommen, mee direkt op enger Schabloun, déi dann effektuéiert ginn ass, mat engem Schema och, déi den Impakt ka kucken. Dofir, wéi gesot, Madame Welfring, Iech e grouse Merci, och Ärer Administratioun fir déi Zesummenaarbecht. Dass am Sënn vu méi Transparenz, vu méi Bewosstsinn och vun Nohaltegkeet an eben och fir eis drun ze erënneren, dass et och Impakter ginn bei engem Gesetz, déi ee vläicht net direkt gesäit, mee déi awer en Impakt kënnen hunn à moyen et long terme, déi awer och wichteg kënnen sinn. An dofir deen dote Schrëtt an dës Richtung. Voilà, merci. Madame Welfring. Villmools merci, Här Premierminister, fir. Fir dës Aletten dann ganz, ganz wichteg Wierder fir dëse Moment. Ech freeë mech och, et ass mir eng besonnesch grouss Éier, dat mat Iech zesummen haut dierfen hei virzestellen. Et ass en Instrument, et gouf schonn et ass schonn ugeklongen, wou mer säit enger Joren, enger Rei vu Joren dru schaffen. An dat ass net am stillen Kämmerlein entstan, dat ass am Kader vun der Nohaltegkeetskommissioun entstan, an déi och zesumme mat aneren Acteuren, notamment mat Experte vun der OECD, un deem Dokument geschafft huet. Dat ass also näischt, wat auf die Schnelle gemaach ginn ass, schonn eppes wou vill Aarbecht dra gestach ginn ass. An dann ass et och esou, datt mer et och elo net improviséiere wollten. Mir hunn et och getest um Pacte Logement viru Joren an do gouf, also viru Joer, fir enger Zäitche gouf dat eng Kéier getest an et gouf festgestallt, datt wierklech do och unhand vun deem Test, notamment bei deem, och wierklech eng Verbesserung vum, vun der Qualitéit vum Text konnt erbäigefouert ginn duerch déi Leit, déi sech domatten ausernee gesat hunn a bei hirer Aarbecht vum Ausschaffe vun engem Text hunn dat wierklech begréisst. Dräi grouss Stéchwierder si Kohärenz, Inklusivitéit an Transparenz, dräi wichteg Stéchwierder bei der Ausschaffung vun notamment vun gesetzlechen Texter. Also ass dat heiten e wichtegt Instrument, wat wéi gesot am Nohaltegkeetsplang scho säit 2019 steet an no dohier sech och an eng ganz Kohärenz och reit vum Plang selwer, Ëmsetzung vum Plang. An ech erënnere vläicht just bei dëser Geleeënheet nach eng Kéier drun, dass mer, Enn Mäerz am Kader vum Klimapakt, Dag och vun Référentiel Gemengen 2030, och emol lancéiert hunn. Dat ass en neit Instrument, mat deem d'Gemengen hei zu Lëtzebuerg kënnen och hir ganz Ustrengungen, déi se maachen am Beräich vun der Nohaltegkeet, wat jo ganz vast ass, wierklech och probéieren, dat ze dokumentéieren an och méi einfach no baussen ze kommunizéieren. Dat heescht, dat ass wierklech e Mosaik an hei kënnt wierklech e ganz wichtege Bausteen derbäi. Wéi ass en entstan? Et ass esou, datt mer, ech hat scho e bëssen drop agaang, mat der Hëllef och vu verschidden Experte vun der OECD, dass dat eent, dat anert ass, d'Idee geet schonn eng Rei Joren zréck. Ech ka mech erënnere wou ech d'Éier hat selwer Member ze si vun der Nohaltegkeets, vum Nohaltegkeetsrot, an dat si schonn eng Rei Joren hier, dat war tëschent 2006 an 2010. Och do ass schonn déi Idee entwéckelt ginn an och d'ONGen dobausse waarde meng ech och op deen heiten Outil, dass dofir och ganz Schéin, dass mer deen haut an enker besonnesch Merci och dem Premierminister a senger Equipe, dass mer esou gutt konnten heirondum zesummeschaffen, fir dat heite elo wierklech kënnen ze finaliséieren. Voilà. Wat sinn d'Ziler? Ech mengen, et gouf scho gesot, Et geet drëm, relativ fréizäiteg an de Prozess vun enger Ausschaffung vun engem Gesetzestekt Déi eventuell Impakter ofzegräifen, an dat op eng systematesch Aart a Weis, fir dann och kënnen drop anzegoen a vläicht dat ze korrigéieren, wann et misst sinn. Dat heescht, mir kréien ni länger méi eng Kohärenz. Kohärenz ass dofir wichteg, well mer net nëmmen ee Nohaltegkeetszil hunn, mee mir hunn der zéng, also zéng Prioritéiten, déi wierklech ganz verschidde sinn. An wichteg ass, datt een net nëmmen an eng Richtung schafft a vläicht an enger anerer Richtung eppes verschlechtert. Dofir ass et ganz wichteg, datt déi allen zéng systematesch musse gepréift ginn. Voilà, dat préféiert och, an dat mierkt ee och, wann een zu méi un eppes schafft, ganz oft gëtt d'Qualitéit dann och besser, wann een sech gutt ofschwätzt an do wierklech eng gutt Kooperatioun huet. Dofir ass et ganz wichteg, datt een och sech virun Aen hält, datt dat heiten eis Erwaardung och ass, datt d'Qualitéit vun den Texter besser ginn an datt d'Verständnis vun deem, wat eng nohalteg, wat nohalteg Entwécklung soll sinn, och wierklech besser gëtt. Also et ass wierklech dat, dat, jo, e bësse gezwongen, awer schonn eng Ausernanersetzung, déi systematesch muss sinn bei all Text, Wat ass et a wat wëlle mer heimann erreechen a wat kéint eventuell den Impakt sinn? dee mer guer net geplangt hunn, an dofir ass dat ganz wichtig, dass mer dat heiten och elo systematiséieren. Voilà, ech mengen, dat do gouf schonn alles gesot. Ech géing vläicht iwwert deen dote Slide ewechgoen, just fir ze soen, dass et keng Aarbecht ass, déi elo gëscht ugefaangen huet. Dat ass eppes, wat sech an de leschte Jore konstant opgebaut huet, wou mer awer och elo net d'Pretentiounen, ze soen, dass mer elo perfekt derwuch vu. Mir sinn der Meenung, dass dat wierklech och eng, e Léierprozess ass. Mir hunn et, wéi gesot, getest. Mir hunn och schonn éischt Formatiounen gemaach mat Leit, déi wierklech un Texter schaffen. Dat heescht, Mir kruten och do scho Feedback, deem mer Rechnung gedroen, mee dat ass elo net, soen ech mol, eppes, wat am Stee gemeesselt ass, wou mer do mussen eng Kéier drugoen. Da maache mer dat, a spéitstens, géing ech soen, no engem Joer. Voilà. Wat ass et elo genau? Ech menge verschidden, ech gesinn d'Läit schonn um Dësch, bei verschidden, et ass eng ganz einfach, eigentlech eng Fiche, eng PDF-Fichier, deen deen awer reagéiert, wann ee verschidde Felder net ausfëllt. Dat heescht, et kann een net einfach iwwert verschidde Froen ewechgoen, deen een och dee mol soen och e bëssen zwéngt, sech mat der Saach auseneen ze setzen. A vläicht dann enke vu Rappell, Wat sinn dann déi zéng Prioritéite vun der Nohaltegkeet? Dat ass d'Inclusion sociale, dat ass eng gutt Gesondheet vun der Bevëlkerung, déi sollten assuréiert ginn. Eng Consommation, eng Production durable, dat heescht wierklech, dass mer och muss kucken, wéi mer letztendlech och eise Footprint hei zu Lëtzebuerg an de Grëff kréien an eng Économie inclusive et porteuse d'avenir, wéi hei steet. Dat heescht, et geet drëm, wann een eng ökologesch Entwécklung mécht, dass ee wierklech soll derfir suergen, dass och Aarbechtsplazen entstinn an och Aarbechtsplazen fir déi Leit entstinn, déi wierklech méi Schwierigkeeten hunn, um Aarbechtsmaart sech zurechtzefannen an eng Plaz ze fannen. dass sollt eng kohärent Landesplanung, enger kohärenter Landesplanung Rechnung gedroe ginn an enger nohalteger Mobilitéit an natierlech, dass op wat och entwéckelt gëtt, gëtt Situatioun vun der Ëmwelt op kee Fall sollt verschlechteren, au contraire, dass wierklech muss den den natierleche Ressourcëkapazitéiten hei zu Lëtzebuerg och Rechnung gedroe ginn, och am Ausland, net nëmmen zu Lëtzebuerg, mee generell. An natierlech dorënner fält och d'Klima an a sollt natierlech och am Sënn vun der nohalteger Entwécklung vun der Energiezoufuer hei zu Lëtzebuerg och oeuvréiert ginn. Wichteg och, an dat ass, mengen ech, éischter nach esouguer an der Kooperatioun, besonnesch Wichtigkeet, dass wierklech soll Rechnung gedroe ginn, dass d'Aarmut sollt bekämpft ginn an dass esou eng Kohärenz soll sinn, och an der Kooperatioun mat den nohaltegen Entwécklungsziler. An net zu gudder Lescht dann och d'nohalteg Finanzen, e ganz, ganz wichtigen Outil hei zu Lëtzebuerg, ganz besonnesch, well een domadde wierklech kann, ganz staarken Afloss hunn, wou d'Finanzflëss higinn an och wéi se, wéi se kontrolléiert ginn. Dat heescht, dat sinn déi zéng Prioritéiten, déi eis den Nohaltegkeetsrot recommandéiert, déi och an dem Nohaltegkeetsplang drastinn, an deenen huet, do ronderëm huet sech deen Outil eben och gestréckt. Voilà, wéi fonctionnéiert e elo? Dat heescht, muss een all eenzel Gesetzestext fréizäiteg mat deem dote Saach a Konfrontatioun bréngen a kucken, dräi Froen, dräi grouss Froe, Pro Prioritéit dann och beäntwert. Dat heescht, dat ginn eng 30 Froen, déi een da muss beäntwerten. Dat ass nach iwwerschaubar. Dat sinn och elo keng Romaner, déi ee schreiwe soll bei all Fro, mee et huet een do och eng Guidance dobäi. Ech kommen herno nach eng Kéier drop, wou een d'Dokumenter fënnt, mee ech mengen, Dir hutt se scho fonnt, wa se virun Iech leien. Dat heescht, dass een net eleng gelooss war, soen ech mol, als Fonctionnaire, deen dat do soll ausfëllen, dass schonn ass, dass een do weiderféierend Informatioune fënnt. Déi éischt Fro ass, wéi gesot, Also muss ee fir d'éischt emol kucken, gëtt et en negativen Impakt eventuell? A wa jo, da muss een dat erklären. Wann et e positive Impakt huet, da gëtt gefrot, wat kéinten dann d'Effeten tatsächlech sinn? An da kënnt ee bei d'Fro, op wéi eng Persoune kéint deen doten Gesetzestext Impakter hunn. Dat heescht, sinn dat besonnesch vulnerabel Persoune? Sinn et eeler Persounen, déi wierklech nach där Situatioun heiduerch nach kéint verschlechert ginn? An dann, wat sinn d'Moossnamen, wann da wierklech en negativen Impakt sollt sinn, déi ee wëll ergräifen, fir déi negativ Impakter eben ze contréieren? Oder wann e positive Impakter do sinn, wéi kéinten déi verstäerkt ginn? Dat heescht, do muss ee schonn net nëmme just eng Këscht ukräizen, mee et muss ee sech schonn konkret Gedanke maachen. An déi mussen och duergeluecht ginn an deem Dokument. Dat heescht, et geet schonn, an och wichteg ass, dat geet jo herno eraus, dat heescht, et ass wierklech een Deel vun der Kommunikatioun vun engem neien Text, Dat heescht, ech mengen, deen, deen dat doten entwéckelt, oder dee Ministère ass do an der Verantwortung, d'beschtméiglech Qualitéit vun Äntwerten dann och ze bréngen. Voilà, ech hunn virdru gesot, gëtt Hëlfstellung op eisem Site nohalteg.lu iwwert den, iwwert déi verschidden och esou Ustéiss, Denkustéiss, wat een alles soll betruechten bei deenen 30 Froen. An fënnt een nach weiderféierend Dokumentatioun, also all esou Schlësseldokumenter, déi de Preu de loi mat der nohalteger Entwécklung ze dinn hunn hei zu Lëtzebuerg, déi fënnt een dann och do, wou een deen sech wëllt nach méi déif aliesen, dat natierlech och ka maachen. Prozedural gesinn ass et, wéi gesot, eng Fiche, déi bäi e ganzen Dossier législatif derbäikënnt, ähnlech wéi d'Fiche financière gëtt dat hei och elo bäigeluecht. An da geet dat natierlech mat deem, nodeem et dann an de Regierungsrot adoptéiert ginn ass, geet et dann an d'Chamber mat deene ganzen Informatiounen. Dat heescht, déi Informatiounen sinn herno, wéi och scho vum Premier gesot, ëffentlech verfügbar. Voilà, ech mengen, ech hu virdru scho gesot, sinn, dass, primär bei den eenzele Ministèren an de Verwaltungen, déi wierklech un deenen Texter schaffen, d'Verantwortung ze hunn, datt dat doten eng gutt Qualitéit ass, well et ass iergendwou awer eng Visittequart, déi een heimat erausgëtt, och wéi een sech mat sengem Text auserneegesaten a wéi vill Qualitéit een drastécht. An dann hu mer och, wéi Der wësst, déi interdepartemental, also d'Nohaltegkeetskommissioun, wou all Ministèren dra vertruede sinn. Wann do wierklech Froe sinn, kann ee sech och un déi wenden. Natierlech sinn och meng Mataarbechter do, wa mol Froe wieren, déi net sech géingen erkläre mat deeër Guidance, déi derbäi läit. An dann ass et natierlech, wann ee esou wëll, eng Kontrollinstanz ass natierlech de Préconseil, awer och de Conseil de gouvernement, deen dat doten och muss kucken. An dann ass letztendlech d'Chamber, déi jo och in fine de Gesetzgeber ass, och déi, déi dat doten kucke wäert an dann och sécher, wann do eppes net, net richteg ausgefëllt ass oder net qualitativ net net einwandfrei ass, sécher och sech do bemierkbar maachen. Voilà. Konkret nächste Schrëtt ass, datt déi Circulaire, déi jo schonn ugeschwat ass, déi geet dann duerch de ganze Stat, wou all all Fonctionnaire, deen do de Prêt au doublant domat ze dinn huet, dat dote kritt a wou drasteet, wéi wéini et dann och lass geet. Lass geet et eiser eiser eisem eisem Plan no Ufank Juli. Dat heescht, et gëtt elo nach eng Iwwergangszäit, wou sech déi Leit, déi déi eenzel Fonctionnairen, déi heimadde solle schaffen, sech kënnen dat doten ukucken, sech kënnen domat appropriéieren, sech a Formatiounen aschreiwen, wann et nach net gemaach ass. De Site, wou een nach méi Informatioune fënnt, ass den nohalteg.lu. An dann ass natierlech esou, dass mer an Zukunft och hoffen, dass mer dat dote vläicht nach kënne Schrëtt weiderféieren, wa mer inhaltlech dat do och elo validéiert hunn, dass mer, och an eng Richtung kënne goen, dass mer dat doten och kënnen numériséieren nach zousätzlech. An elo ass am Moment eng, soen ech mol, en Tool, dat ee kann online ausfëllen. An Zukunft soll dat da wierklech nach sou ee Schrëtt si fir eng Numérisatioun vun der ganzer legislativer Prozedur. Voilà, ech hoffen, 't war elo net ze vill op ee Coup, mee sécher si mer ganz gäre bereet, Iech nach zousätzlech Froen ze beäntwerten. Dat war op alle Fall dat, wou ech elo am Schnelldurchlaf enke wollt Iech virstellen. Merci. Jo, et ass een obligatoreschen Deel an herno kënnt nach dee fräiwëllegen Deel, wou een da, wann ee wierklech ganz motivéiert ass, an ech mengen, et wär och ganz gutt, da kann een och nach Indicateuren ausfëllen, well mir sinn nach net esou, dass mer, et ass wierklech eppes, wat e lafenden Effort ass, ze probéieren, Nohalteg Entwécklung och ze quantifiéieren, déi Efforten, déi gemaach ginn, an déi Indicateuren, déi hannendru sinn, déi hëllefen eis an deem Sënn. An et ass och de Statec selwer, deen immens interesséiert wär, wa mer do jee länger, jee méi och Informatioune kréichen, fir dat kënnen ze validéieren.
François Aulner fir rtl, Ech hu mer elo einfach gesot, fir e Beispill ass vläicht dat einfachst, well hei, stellt Iech vir, wéi kann een dat do bei all de verschiddene Saachen applizéieren? Ech elo geholl zum Beispill eng Adaptatioun vun de Steierbarèmen un aacht Indextranchen, wa een dat géif als Gesetz maachen an, Da géif ee soen, assurer une inclusion sociale ou une éducation pour tous. Da géif ech jo do Jo. Da géif ech einfach Jo ukräizen. Ass dat esou, wéi dat funktionéiert? Nee, eben net.
Et sinn nämlech Felder. Et ass also net, dass et ee grousst Feld ass, fir ee grousst Kräiz dru ze maachen. Et ass ee grousst Feld, fir dass een och Text draschreiwe, wierklech och erkläre wat et ass. Ech komme vläicht, ech wollt virdrunner, wéi ech erkläert hunn, et muss ee wierk-, an da fënnt een och an de Points d'orientationen och Usätz, wéi een, op wat een do kann oppassen, wann een deen eenzel Felder ausfëllt. Et si wéi gesot där just zéng. Just zéng. Sinn der zéng. Wéi gesot, deen, deen, wann Der elo nach weiderbliedert, do kommt op en Deel, deen ass fräiwëlleg, dat ass déi Hellewull vu klenge Casen, déi een hanne gesäit, déi sinn et net, déi net all Caisse muss ausfëllen. Déi kann een ausfëllen, wann ee wierklech, jo, dat wëll maachen. Et ass eeben e bëssen déi Fro, déi ech da alt verstoppen. Bei engem Beispill ass dat net meeschtens awer bal onméiglech ze evaluéieren, richteg? Wann ee seet, contribue à la réduction du taux de risque de pauvreté ou d'exclusion sociale, dat Beispill, wat ech elo geholl hunn, Et ass jo am Fong neutral, oder? Ass et wierklech neutral? Frot mech elo net, fir hei politesch Decisioune schonn ze kommentéieren. Awer gutt probéiert, Här Aulner. Mee ech mengen, datt et awer en Impakt huet. Also, wien op deenen dote Froen scho mat Jo oder mat Nee kann äntweren. Mee soen Iech awer elo net wat. Mee et kënnt Iech awer denken. Ech hat soss nach déi Fro, Dir hutt et am Fong haut schonn ugeschwat an der Pressekonferenz, dat ass eeben, ob dat do net erëm einfach méi Aarbecht ass. Dir hutt gesot, Dach, fir Beamte schonn. Jo, dat ass eng Affaire vun zéng Minutten. Also et ass jo net hei, oder, Madame, Madame, Dir huet méi Erfahrung, Dir huet méi Erfahrung, ech froen méi. Also et ass keng, wat ech virdru gesot hunn, et ass keng Simplification administrative, et ass just, et ass eppes Neies. Mee de Fait, et dauert vläicht méi Zäit fir et auszefëllen, mee derno, ça simplifie la tâche wierklech ganz vill. Dat heescht, et ass vläicht een, dee e bësse méi muss schaffen, mee derno fir déi honnert Leit, déi awer an der Prozedur sinn, ass et wierklech méi einfach. Mee d'Madame Welfring huet den Exercice scho méi.
Eng iterativ Approche, natierlech, wann ee bei dem Ausschaffe vu sengem Text dat doten enke ausfëllt, an et mierkt een, do kënnt een net eraus, wann ee sech probéiert ze erklären, wéi sinn dann déi negativ Impakter, wéi géing een se dann mat deem selwechten Text wëllen opfänken, dann heescht dat jo, datt do vläit awer enke muss eng Reflexioun gemaach ginn, och iert een erausgeet dermat. An wann do wierklech dann och Punkte sinn, wou een net virukënnt, dann hu mer wierklech och déi Commission interdépartemale pour le développement durable, wou mer kënne wierklech och Punkten klären an hoffentlech dann e Schrëtt weiderkommen an der, an deem ganzen Text. A wann do net geet, da kann een nach eng Etapp weiderkommen. Da muss am Regierungsrot nach eng Kéier driwwer diskutéiert ginn an da muss d'Kopie eventuell nach eng Kéier revidéiert ginn. Dat ass esou, wéi mer eis dat virstellen. An ech, wéi gesot, no engem Joer, wa mer e bëssen Erfahrung hunn, wann déi, dann kucke mer weider.
Carole Schimmer vum 100,7. Ech hat eng Fro, Wat erwaart Der Iech eigentlech? Ass dat eng Zort Zensur? Erwaart Der Iech dann, datt deen Ament de Ministère sech dat nach eng Kéier iwwerleet, wann en effektiv den Check gemaach huet? An ass dat och esou eeben eng Zensur? Kann de Projet de loi dowéinst duerchfalen am Regierungsrot Ärer Meenung no? Zensur net.
Idealerweis gëtt e sou gutt preparéiert, datt et net dozou kéim, datt ee muss den Text nach enker aus dem Regierungsrotsdiskussioun erëm eraushuelen an dann an dann enker drugoen. Idealerweis ass en esou gutt, datt en dat net muss maachen. An et ass eng Offeleeung an domadde facilitéiert jo och herno d'Diskussiounen. Et ass dat, wat mer eis erhoffen vun deem Ganzen. D'Decisioune ginn ëmmer am Regierungsrot geholl. Ech, dat heiten ass elo keng Commission arbitraire, déi decidéiert, wat an de Regierungsrot dierf kommen oder net. Et ass just geduecht, datt mer zesummen e Schema forméiert, also gemaach hunn, eng Schabloun am Fong, wou all Ministère d'selwecht, well soss wier et och, hätt jiddwereen eng Interpretatioun, wéi en et gesäit, säin Text an de Regierungsrot gëtt. An do sinn dann eben déi Remarken, déi Schabloun, wou een dann eben op d'Niveau muss leeën, wann den Impakt awer ze grouss ass. Dir wësst, datt dat jo och eppes ass, wat mer, insgesamt méi och zu Lëtzebuerg brauchen, well heiansdo gëtt très court terme an et muss een awer och de moyen terme, dat ass zum Beispill an der Industriepolitik, wou mer kucken, wat kann heihinner kommen, dass anescht dass ka produzéiert ginn, wéi dat virun zéng Joer de Fall war, an et muss een de Pro an de Kontra jugéieren an da muss dann no de Regierungsrot eng Décisioun huelen. Also et ass net eng Commission Guillotine, mee et ass éischter eng Commission exploratrice, fir dee fir eis opmierksam ze maachen op verschidde Fäll, dass, éischtens eng eng gewësse Sensibilitéit fir de Sujet och entsteet bei der Redaktioun vun den Texter an derno, wann eng politesch Responsabilitéit gëtt geholl vum Regierungsrot, dann sech bewosst ass awer, wat den Impakt ass bei deem engen oder bei deem anere vun den zéng Prioritéiten, déi mer eis och selwer ginn hunn. Gëtt dat da public gemaach? Et si jo ganz vill Organismen, déi Avis'en ausschaffen no der Publikatioun oder nom Dépôt vun engem Projet de loi. Gëtt dat dann do derbäi als Annex derbäigeluecht? Genau, dat ass en Deel vun deem ganzen Dossier. Et ass fir d'Acteurs politiques, awer och fir de Grand public.
Maja, en Cadeau lech no fir de Lano. D'OECD hat am Abrëll an engem Rapport virgeschloen, datt et eng zentraliséiert Stell sollt ginn, déi dann och déi Qualitéit vun den Nohaltegkeitschecks iwwerpréift. Ass dat virgesinn oder wien kontrolléiert, datt déi Formulairen richteg ausgefüllt ginn? Mir hu keng Kontrollstell agefuert, well mer der Meenung sinn, datt wann een en kompletten Dossier op den Instanzewee geet, datt deen net séier do viru kënn an datt deen och erëm eigentlech erëm séier muss erofdoen. Dat heescht, datt d'Idee, datt Sudre selwer do seng Verantwortung hëlt a wann tatsächlech Kontradiktiounen optauchen, wou e wierklech soen, do komm, do kënnt deen eenzelen Auteur net eraus dermat oder deen dee Ministère, do si wierklech effektiv Punkten, déi mussen diskutéiert ginn, do ginn et déi verschidden Instanzen, déi progressiv kënnen déi Saach erëm opgräifen. Wéi gesot, déi Nohaltegkeetskommissioun ass eng Méiglechkeet, dat ze maachen. Dann hu mer de Regierungsrot, deen och muss virbereet ginn. A wann et wierklech am Regierungsrot zu Diskussioune kéim, wou mer soen, déi weisen, datt den Text net prett ass, jo dann ass en net prett an da muss en enk iwwerschafft ginn. Et kennt ee sech jo awer och virstellen, datt een zum Beispill am Enn vun enger Legislaturperiod an engem vun den Joer kuckt, wéi vill vun de Projets de loien, déi traitéiert goufen, hunn e positiven Impakt op wéi eng Ziler a sou weider, dass een esou e global Aperçu huet an net just all Projet de loi eenzeln. Genau, dat wär natierlech, dat ass och dat, wat mer eis hoffen, dass mer dorauser nach zousätzlech Informatioune kënnen zéien iwwert de Gesamteffekter vun eisem Schaffen. Dat ass jo dat, wat mer wëlle maachen. Mir maachen net en Check fir en Check. Mir hätte scho gär dorauser, dass mer dorauser kënnen och Informatiounen zéien a kucken, wéi mer an Zukunft nach vläicht dat anescht kënne maachen oder nach besser oder wéi, wéi aflossräich dat Ganzt dann ass. Dat ass schonn. Schonn d'Iddi, dass een dat och eng Kéier préift, dofir hunn ech jo gesot, idealerweis un engem Joer kuckt een eng Kéier, wéi klappt et a wat zéie mer dorauser, an da muss mat eng Kéier eng Reflexioun erakommen. Gär geschitt.
Lynn Cruchten, rtl Télé, Dir hutt gesot, et ass scho getest ginn, et si scho Formatiounen, also Beamten hu scho Formatioune kritt. Op Basis vu wat dann? Vun Engem Projet de loi, dee scho besteet. Awer jo, kënnt Der eis dann do d'Beispill ginn, konkret dann, wéi dat ausgesäit? Genau, et war fir de Pacte Logement gouf et getest, ënner anerem fir deen, awer och fir d'Ëmsetzung vun enger Direktiv gouf et eng Kéier getest am Finanzberäich. An am Pacte Logement war et wierklech eppes, wou mer och de Feedback kruten, dass et wierklech eng nëtzlech Etapp war, wou se wierklech konnten den Text nach eng Kéier duerchliichten a verschidde Verbesserunge maachen. Dat war eise Feedback, dee mer kruten. An och déi Formatioun, déi mer gemaach hunn, dat war am Fong och esou eng Eng Pilotformatioun, wou mer kuckte wéi ass dee richtegen Format, fir dat doten de Leit och nozebréngen. An och do krute mer relativ breede positive Feedback, soudass mer do eigentlech um gudde Wee sinn. Dir sot beim Pacte Logement, wat ass dann zum Beispill erauskomm, wou et negativ oder dann positiv Impakter huet? Ech géing vläicht do dem der Madamm Kohnen nach enke d'Wuert wëlle ginn, well si war genau bei deem dote Projet derbäi a kann do vläicht méi am Detail soen, wat geännert huet doropshin.
Madame Kohnen, kommt hei wann ech gelift. Ma Dir sidd live op der Tëlee. Sidd dat immens gären, dofir soen ech et. Ech hu nach dem Premier Minister seng Plaz kréien. Jo, also deen Test ass. an deem Aarbechtsgrupp gemaach ginn, deen de Pacte Logement ausgeschafft hunn. Dat heescht, dat war een Aarbechtsgrupp, wou verschidde Ministèren, awer och de Syvicol zum Beispill vertruede waren, hir Verbesserung wëll ech elo wierklech net par rapport zu deene Kollegen, déi dorunner geschafft hunn, ech wëll dat net Verbesserung nennen, mee wat en Den sozialen Aspekt vum Pacte Logement ugaan gin ass, esou krute mir de Feedback, ech war net an deem Aarbechtsgrupp derbäi, mee d'Kollegen aus dem Logement hu mer gesot, dat hätt gehollef, den Impakt, den sozialen Impakt, enker e bësse méi ënnert d'Lupp ze huelen.
Gëtt et nach eng Fro? An am Gantebein sidd Dir eenzesch, wëllt Der keng Fro stellen? D'Fro gouf okay, da soen ech Iech Merci a wënschen Iech nach e schéinen Dag. Merci.